Vukorhokeri bya khomphyuta epapeni ku hlayisa vuxokoxoko bya khomphyuta epapeni na michini yo burisana ya tikhomphyuta hi ku tirhisa vuhlanganisi bya inthanete ku nga va vukorhokeri bya muxaka wihi a hi tweni to tala hi nhlokomhaka leyi hi ku dyondzisiwa hi doctor Nkateko E Mabunda hi xilungu swi vula ku. cloud computing, cloud storage and internet of things. hi ku va na foni ya manyunyu u nga tikuma u karhi u hakela ha yona etindhawini to karhi handle ko va u tirhisa e karata. kumbe e mali vuxokoxoko lebyi u byi lavaka i tinomboro ta wena ta xihundla so xikombiso hi lexi u tikuma hi rin'wana ra masiku u le xivandleni xin'we mi tshamile na munhu wo karhi karhi ma burisana eku heteleleni u lemuka leswaku munhu loyi i muthori u na ntirho ene ntirho lowu wa ku ringana wena mi twana leswaku loko o o n'wi nyiketa se C_V ya wena ku nga vuxokoxoko vumbhoni bya mintirho ya wena leyi u yi endleke endzhaku na khopi ya pasi na vuxokoxoko bya bangi laha a nga hoxaka kona mali. a nga ku thola hi nkarhi wolowo u nga swi endlisa ku yini ku mu ringanelela C_V hi nkarhi wolowo hala tlhelo u humese timali to tala u xave foni ya manyunyu leyi u jikajikaka hi yona yona u endla ti-TikTok. na va Facebook so i nkarhi wa ku foni yeleyo yi ku pfuna u nga or i ncini lexi a wu fanele u va u xi endlile masikwini rakwe i ncini lexi u nga xi endlaka loko ku ri vuhlanganisi bya inthanete a hi xiphiqo hikuva Wi-Fi ya mahala yi kona. ku va hi vona leswi a swi ta va swi ku pfunile hi ta languta ka switirhisiwa leswi nga kona eka tifoni or leswi u nga swi nghenisaka ku va na swona eka tifoni hi ta languta eka switirhisiwa swo fana na Google drive leswi nga ta nyika nhlamuselo ya cloud storage. Google Drive tifoni to tala ti ta ti ri na yona leti nga na Google kambe ku na tinova ta ma Huawei Nova ta masiku lama u kuma ku a swa ha a ta ha swi khomi se loko yi nga ri kona Google Drive u nga lava swo fana na va One Drive i xi tirha ku fana na Drop box swi koho swin'wana swo tala kambe hi ta languta ka leswinharhu. eh, ivi hi kombisa hi dropbox so hi ta nghena ka nhlokomhaka ya hina hi ndlela yeleyo hi languta laha u nga hlayisaka epapeni hi tlhela hi languta laha u nga lulamisaka vuxokoxoko bya wena lebyi nga le epapeni byi va ka xiyimo lexi nga xi fambaka na nkarhi Hi languta ku na michini yi nga tihlanganisa ku yini hi ku tirhisa vuhlanganisi bya inthanete a hi yeni mahlweni vuhlanganisi xibakabaka bya tikhompyuta na tifoni cloud computing i ku endla tano hi lava i xitirhisiwa xin'we eka swo tala leswi swi nga kona switirhisiwa leswi. swin'wana swi ta swi ri kona eka tifoni ta hina loko u ta u kuma foni yi ri na switirhisiwa swa google u nga pfula ivi wa cheka kwalana u kuma xitirhisiwa xo fana na lexi mi swi voneke ku i mahala kambe xi karhata hi ku u fanekele ku va u xi tirhisa u ya ka inthanete hi ku tirhisa xitirhisiwa xo fana na. na lexi va swi vitanaka chrome a xi tali ku va xi tshama eka khompyuta handle ka tirhelo ro karhata ku va u xi hoxa kona leswi endlaka ku swi teka nkarhi ku tirha hi xona ku va u cincanisa ti-file ku va u na un'wana. wu xavisiwaka nkarhi wun'wana e tikhompyuta ta hina ti ta ti ri ku khomile lowu va wu vulaka one drive ntsena xa wehe i ku va u wu nghenisa eka foni u va u endla vuhlanganisi na khompyuta ya wena wo hetelela a wu ti wu ri kona ka khompyuta a wu ti wu ri kona eka foni kambe u nga ti lavela wona hi wexe. ivi u wu nghenisa eka khompyuta ya wena na le ka foni u endla vuhlanganisi hi wona wu olova ngopfu ku nga loyi hi nga ta nyika hi wona xikombiso esikwini ra namuntlha so ku va u kuma switirhisiwa leswimbirhi swi nga teki na foni u endla hi ndlela leyi. u fanekele u lava e nchumu lowu nga wu kotaku ku nghenisa switirhisiwa swa tifoni le ta manyunyu va swi vula ku ti-app nchumu lowu hi nga tolovela ku wu tirhisa hi lowu kambe hikuva tifoni tin'wani ti nga ti na Google a wu wu kumi so u nga lava nchumu wo fana na lowu u tirhisa wona a hi wu pfuleni. and then i loko se hi fikile eka wona hi tirhisa rito drop box ku nga rito leri ri nga ra xin'wana xa switirhisiwa hi endla hi ku hetiseka lana loko mi languta hi rito rin'we hi kote ku kuma e switirhisiwa swimbirhi leswi hi vulavulaka hi swona so u nga teka lexi u lavaka xona. ivi se loko u fanele u installer wa installer u landzelela swikoweto na swileriso ku va xi va kona so hi na xona loko hi ri na xona hi ndlela yeleyo a hi xi pfuleni loko u xi pfula endzeni ka xona wa swi kota ku va u endla e ti-shelf-o to karhi. laha u nga endlaka vuhlayiselo bya wena bya ti ti-file ma vona hi laha ku na lexo endla so hi ve hi endlile a hi voneni hi endle e vuhlayiselo lebyi hi nga byi vita personal a hi pfuleni eka byona. hi kuma swilo swimbirhi leswi u se swi nghenisiweke ku nga i statement and nakambe ku va na C_V a hi nge ni hi lava na pasi ku ri va kona so ku kuma pasi u ta fanela u tiva i foni ya wena ku na nchumu wo fana na lowu lowu u kotaku ku hi ku hatlisa u kuma ti-file leti nga kona eka foni. so ha wu pfula hi ndlela yeleyo lexi hi xi lavaku i i document so hi ta pfula la ka document hikwalaho hi swi kuma kwala xi ve xi ko so loko a xi nga ri kona a wu ta fanekele u ti xi imerile u ti seyivhela kumbe u teka xifaniso u xi saver so hikuva xi ri kona ha tshikilela ka xona. ku kondza ku huma i nchumu wo fana na lowu nge share la ku avela so ivi hi tshikilela eka wona hi hlawula ku hi xi yisa kwini hi xi yisa la ka drop box hi pfula kwalano hi ku add to drop box i I_D copy ivi hi languta laha hi nga ta xi hoxa kona hi xi hoxa ka personal. ivi hi tirhisa laha ku nge upload ku va hi xi nghenisa hi yeleyo hi le ku ngheneni hi va ingaku se hi hetile hi ndlela yeleyo hi ngo endla e vuchekisisi hi kuma ku swi koho swilo swa hina hinkwaswo laha hi tikumaka hi ri na pasi ya hina. na statement xa le bank na C_V so loko hi languta e C_V leyi nkarhi wun'wani hi lava ku hundzuluxa swin'wana ka yo hi ku la endla vulavisisi ku yi tshamisekile na swilo swa cinca ha swi kota ku va hi yi pfula hi ta tirhisa la ka open in. so u nga si endla u fanekele u languta ku fayili ya wehe yi le ka xiyimo xa ku na xa ku cinceke na kwalano se hi nga kota ku nghenisa leswi hi lavaka swona i ku lava vutlhari bya dyondzo hi leyi nga ni nyika assessor certificate. ivi loko u heta hi ku done save successfully hi huma eka yona u kombele ku u n'wi rhumelela loko u hetile so u u ta fika ko u tshikilela ka tona hi yin'we hi yin'we ivi se loko u hetile ke hi hoxa email laha hi yisaka koho. ivi se ya rhumela swi fambile hi ndlela yeleyo n'wini wa timhaka u ta swi kuma vuxokoxoko byi fikile ka muthori tanihi laha hi swi vonaka laha henhla a hi languteni ku loko ri michini yona yi teka njhani vuxokoxoko yi byi hundzisela eka vuhlayiselo bya le papeni ku nga cloud storage hi ku tirhisa I_O_T internet of things. Laha hi vona mitara ya gezi yi rhekhoda vuxokoxoko bya malayithi na ti-inverter swi rhikhodiwa eka khompyuta hi ndlela yaleyo swi nghena ka cloud hi michini leyi kokaka vu-record hi sweleswo swi nghene epapeni hi ta kota ku swi vona na current leyi humaka ka ti-solar panel hi yona yeleyo. na voltage ya ti-solar panel ya kombisiwa lana ku kandza na current ya ti-solar panel ta kona hi tona leti ti rhikhodiwaka swi ta kota ku voniwa vuxokoxoko lebyi nga le ka computer byi nga nghenisiwa ka tifayili to karhi laha byi nga hlahluviwaka byi humelerisiwa tanihi ti-graph ku va byi vonaka kahle hi sweleswo inkomu.